Ħa nitkellmu fuq reġistru interessanti ħafna fejn jidħol lil biss. Nilqa' miegħi lil eh, Antoine Camilleri li apparti li huwa gradwat fil-Malti u traduttur, però interessanti t-teżi li ħaħsib jaħdem fuqha u qatt jara kif hawn min jgħidilha ċappetta u ħaddieħor jgħidilha brazzuletta, pereżempju, kif hawn min jgħidilha kullana u kif hawn eh, min jgħidilha ġiżirana. Ta' huma il-mod ta' kif aħna nilbsu u nsejħulhom ġo din naqra li huwa ħjar din nitfa ta' gżira nsejħulhom kliem differenti kif inti qabel xejn. Tajb, jas la jataw ekku. Dak l-importanti, xinti li bes illum, ħalli nitilqu minn dak il-punt. Eh, jien daw nsejħilhom jeans, ija, mis u ġakketta.
U hemm min jista' jsejħilhom differenti. Iva, sib ħafna, eżempju Skont l-istudju li għamilt jiena, eh, il-ġakketta li libes mhm. li jeda fuqi, emmin eh, sejħela ġagaga, emmin eh, coat, ġri s-sib ħafna li sejħu la mod differenti u mux bil-fors ġviri rġir jew nisa, jista' jkun gbar u zazax, jista' jkun skont il-post minn fejn huma, eżempju, jien minn Birkirkara u Iċċekkjajt nies li jgħixu minn Birkirkara. U jsejħulha differenti wkoll? Iva, avolja tinnota ċertu mudelli, ċertu patterns. Li pereżempju nies minn Birkirkara jsejħluhom ċertu affarijiet u nies minn Għawdex isejħuluhom affarijiet differenti. Mhm. Però m'hemmx restrizzjonijiet ta' periferija, ġifieri. Rajt taħlit kbir bejn. Xi drabi jkun hemm kliem fejn ma toħroġx daqshekk varjetà. Bħal pereżempju żip. Mhm. Maġġor kbira tan-nies li intervistajt sejħulu Zip. Però mbagħad issib waħdiet l-hawn u 'l hemm, speċjalment iktar kbar, li jsejħulu Kuzak. Kuzak. Eżatt. U mbagħad terġa' ġieli sibt min jagħmel distinzjoni bejn il-Kuzak tal-buttuni u l-Kuzak biż-żip. Ma nafx hekk dika. Jien ma tħassdaqsek fid-dettall f'dak il-każ partikolari. Eh, jien li orejthom biss il-Kuzak tal-qalziet. All right.
Però mbagħad hemm affarijiet oħra li fokajt fuqhom, pereżempju il-ħolqa fejn jitlu l-buttuni. Hmm. Għana jidu l-accetta għana, per eżempju.
Eżatt, il-parti kbira ta' nis sejħu l-accetta. Pero hmm. mbatt iktar fost iż-żaza ħennu tajt il-tendenza li jgħidu la jew ħolqa, kif għamil jiena, jew nkella sempliciment toqba. Toqba?
Iva.
Jista' jkun imma li wieħed itimur għal dan il-klim iktar semplifikat għaliex ma jkunx jaf it-terminoloġija jew li għandna, jew saħansitra x'bl-Ingliż għandek ħafna kliem. Dejjem esposti għall-Ingliż u ma nkunux nafu li hemm kliem li wkoll ilu mill-għeruq Maltin. Eħe, dik
F'każi oħra tiġri ħafna, speċjalment fejn jitlu l-flokkijiet, u tipi differenza flokkijiet. Polo eh, shirt, t-shirt, Eżatt. L-Ingliż, fl-Ingliż għandhom eh, ħafna kelmiet separati. Mhm. Li kull waħda minnhom Qed tirreferi għal tip ta' flok partikolari, pereżempju polo hawnhekk f'moħħok ħajġik mill-ewwel flok tas-suf tal-krim twal li jkollu lon. Eżatt. Però fil-Malti mbagħad ma tantx issib dik id-differenza li tgħod tispjega ħafna. Polo hawnhekk nibqgħu ngħidulu.
Jew jew anke la taqbad issejjaħlu bl-Ingliż kif jagħmlu ħafna. Mm. Polo hawnhekk. Ħafna minna naħseb hekk sirna nitkellmu. Eżatt, eh, fil-fatt bħala riżultat tal-istudju tiegħi nnutajt li f'aktar minn nofs L-istampi li jurejt lin-nies. Sewwa. Iktar minn 50 fil-mija minnhom irreferu għall-oġġetti bil-kelma fl-Ingliż. U dik tista' ġġegħlek taħseb tgħid għaliex imma? Forsi għax qed jintilfu maż-żmien, pereżempju kużakk qed jintilef maż-żmien, jew inkella forsi Sempliċement għax bl-Ingliż iktar sempliċi taqbad tirreferi mill-ewwel. Żdied iktar l-online shopping u awtomatikament inti m'għandna l-ebda sit tal-ħwejjeġ bil-Malti. Ukoll.
Tagħmel differenza. Allura il-ħajja l-istil ta' ħajja li ngħixu dejjem ibedna mill-klim Malti. Però mbagħad fl-istess ħin ma tapplikax għal kollha, pereżempju l-ewwel semmejt il-ġiżirana. Mhm. Ehm, Ġiżirana, speċjalment fost in-nies ta' Birkirkara, maġġoranza assoluta sejħula Ġiżirana. Però mbagħad eh, fil-każ tal-Awċin kien hemm il-grupp ta' persuni kbar, nisa u irġiel, sejħula kullana. Kullana, li ġej mit-Taljan. Eżatt. Però mbagħad iż-żgħażagħ disa' minn għaxra sejħula katina. Katina.
Katina.
Ġviri għavorja eh, kienu zaza. Ġorta minn għaxa u numru kbir. Eżat.
Jirrapprezenta ammont sew ġviri. Lawa. U ġerek taħseb li għavorja dom zaza, xorta mhm. tużaw kelma Maltija, u li forsi għatfadlila zmin, tibqa tintuża, forsi anka l-ġenerazzjoni li jmiss u koll. Et iġuni f'moħħi, klim ma nafx li jekk inti xi reċerkajtomx u koll, pero per eżempju bejn kalzetti jew peduni li mejl iktar popolari. It-tnejn li huma fil-fatt urithom l-istampi biex nara jekk toħroġ id-differenza bejniethom. Imma fil-parti l-kbira tan-nies intervistajt sirhom kalzetti, mhm. għamlu distinzjoni bejniethom kalzetti normali jew kalzetti osra. Dik kienet differenza. Dik biss. Issib min waħdiet imma l-istess li jgħidu peduni, imma waħdet l-ewwel hemm. U jekk imorru fuq in-nisa, riċipettu jew bra? Eh, dak ma jgħidulhom, ximma eh, n-nisa kien hemm tendenzi fejn jagħmlu distinzjoni bej kelmiet iktar li jappartjenu għal-jom, per eżempju il-handbag tan nisa Irġiel ħafna drabi sejrom handbag, kemm jiġviri zazaw, u kemm l-anzjani. Għal basktiet li jintużaw minn nisa. Eżatt, għal dak il-naqa ta' għalin. Għaxum bat aħna jisna niddejqu nsejħu handbag għal basket ta' raġel, minn kelli jisejja hekku kol fl-Inglis. Eżatt. Umbat għal basktiet tal-irġiel għanna l-klim Nitlu iktar fid-dettall.
Eh. Però mbagħad in-nisa li notajt fil-kas tal-handbag mhm. tagħhom jirreferu għalih jew bħala klaċċ jew bħala portmoni, issib ħarġet differenza bejnietom. Mux sempliciment sejħulu handbag, ġifiri. handbag. U maktar konxi mela tal-moda. Eżatt. Eh, iktar eh, minn kollox. U kartira Jew jew portmoni rajt xi differenza? Portmoni mhux daqshekk ħarġet, li ħarġet apparti minn kartiera wallet bl-Ingliż. Imma l-iktar li ntużat kienet kartiera. Kienet kartiera.
Xi kliem ieħor illi rajt differenza fir-reġistru? Il-famuż naħseb slippers jew papoċċ. Dak li eżempju tmur bih għand xi ħadd każwali jew inkella dak li tmur għall-gym bih biex titrenja. Minn Birkirkara, il-maġġoranza tagħhom kbira sejħulu slippers, ġviri jien inkluż jien minn Birkirkara u anka familti ġviri kollha slippers nsejħulhom. Però mbagħad minn għawdex iktar papoċ. Hmm. Li mbagħad fil-każ ta' Birkirkara tiġbir kontra papoċ jien f'moħħi immur għal dak tas-sodda. U ta' għawdex mbagħad Kienu bil-kontra, l-slippers kien hemm min jirreferi għalihom. Jirreferi għalihom bħala iżraben li tuża ġewwa ġifieri. All right. U zarbun dejjem jibqa' zarbun jew inkella għandna wkoll xi terminoloġija differenti. Zarbun ħafna drabi baqa' zarbun li kien hemm distinzjoni għal boots. Imma l-istess, ħafna drabi sejħu sempliċement boots kienu n-nies. Jekk eh, immorru fuq ħwejjeġ oħrajn li l-biset naraw jinbidel ukoll. Ġifieri jekk nitkellmu fuq il-ħwejjeġ tal-irġiel, reġgħet daħlet sew is-sidrija sa 10 snin ilu sidrija kienet dejjem tilab parti klassika mallum il-ġurnata qed naraw anka b'mod casual li wieħed jilbisa. Tara xi differenza fiha? Issa fil-passat nieħu gost semmejt sidrija. Sidrija qabel eh, kienet assoċjata jew ma' nista klassi għolja, jew inkella ma' nies li jaħdmu li imma biex jilbsuha bħala xi ħaġa eh, jew biex juru x-xogħol tagħhom. Sewwa. Jew inkella għal xi okkażjoni speċjali. Mhm. Però diffiċli tgħid fejn tmur il-moda għax kuljum tinbidel. Ekku.
Ehm, u nisfaw ħafna drabi influenzati mill-isfera internazzjonali aħna. Jiġifieri diffiċli tipprevedi li mkliem ħajġu aw li moġġetti ta' ħwejjeġ ħajġu jidħlu jew li mkliem ħajġu jidħlu magħhom. Però l-mod kif nirreferiw għalihom. Per eżempju, jekk nitkellmu fuq il-brieret, issa qed nerġgħu naraw qisu il-kelma hija li ħajkun paradoss qed nevolvu imma lejn moda mill-ġdid tal-passat fejn jidħlu ċertu brieret iktar tradizzjonali, kappun pereżempju, li sa ftit ta' żmien ilu ma kenniex daw, konna jew kappell jew beritta ħanejdu. Dawk studjajthom ukoll rajt xi differenza fihom? Użajt xi ftit eżempji ta' brieret u fil-fatt semmejt kappun int kien hemm min irrefera għall-beritta klassika, jiġifieri, Bħala kappun, jew anka kappa, kien hemm ħafna differenza, però dik kienet fin-nies aktar avvanzati fl-età. Fiż-żgħażagħ kważi esklussivament irreferew għalija bħala beritta. Eh, però għax il-beritta ta' dak iż-żmien kienet il-kappun eh, u issa qed nerġgħu naraw eh, li wieħed qed jużah iktar. Jew inkella jinnaf kappell bil-faldi, jew hekk dawk tħalt fihom. Dik ma tħarġ daqshekk fid-dettall li tħalt Provajt il-kappell ta' tiben mhm. affarijiet hekk biex forsi nara jekk joħorġu xi differenzi, imma l-istess fin-nies limitati li ċekjajt jien ma tantx ħarġet daqshekk differenza. Li kieku intervistajt iktar nies, għax jien kull maqbad grupp ta' 40 nies. 40 persuna ġifieri.
Eżatt.
20 minn Birkirkara, 20 minn Għawdex. Eh, kieku qbad numru kbar ta' nies jista' jkun li kienu joħorġu iktar differenzi jew iktar tendenzi tinnutom iktar. Mhm. Imma fil-istudju limitat li kelli ma ħarġux daqshekk. Meta apparti l-istudju fuq il-klim, rajt li il-Malti sar aktar konxju ta' xilbes jew ma tantx jagħti każ, mod ġeneriku għall-aħħar. B'mod ġenerali, naħseb Tista' tgħid li iva, għax anka dal-aħħar ma nafx hekk hux qed ninnota jien biss, imma l-irġiel qed isiru iktar konxji ta' Ja, fil-mija, ta' dak li jilbsu. naqblu. Anka forsi ħabba l-avvanz tat-teknoloġija, kollox qed jidher fuq l-internet, jiġifieri. Jiġifieri naħseb eħe, l-irġiel qed isiru iktar konxji tagħha. Ehm, u għalix le, ġifiri għanna kol dritt. Ek, mux biex dritt jena nejt għanna id-dmiru kol li naraw li nilbsu surit in-nis, ehm, ek xej, u għaturija kol ta' rispet lejn eh, il-personalità u maħħom. U eżatt, u bla matrit, dak li tilbes jirrifletti saċertu punt int minn int, tħalli l-ewwel impressjoni tiegħek mhm. skont dak li tilbes. Ġifieri jekk tagħtik għas-sew dak li tilbes qed tħalli impressjoni tajba fuq dak li jkun. Min jaf kemm hemm nies forsi għadna għadna kemm xejn għadu kemm xejn kiesaħ it-temp, imma min jaf kemm minn hawn li għaqleb ftit jibdew jilbsulek ħafna nisa li jaħdmu d-dar, pereżempju, il-gejxa. Dik għad tħalt fiha wkoll? Affarijiet hekk ma tħaltx fihom. Infatti dik kienet xi ħaġa mill-punti li semmejt fil-konklużjoni tat-teżi li Jien l-istudju tiegħi kien pjuttost ġenerali. Stajt nidħol ħafna iktar fid-dettall fil-professjonijiet, għax kull professjoni jkollha tip tal-bis saħħa ħafna mhm. drabi, jew eżempju l-uniformijiet tax-xogħlijiet. Dawk ma tħallx fihom, ġvi ta' min xi darba jkun hemm xi ħadd jesplorom ukoll għax joffru naħseb varjetà sabiħa ħafna u anke bħala lessiku u reġistru għalih ukoll. Ġifieri daqshekk fid-detallu mbagħad ma stajtx nidħol. Għax interessanti kemm hawn inħawi differenti li jirreferu għaliha b'mod differenti. Mhm. Ġifieri hawn min jirreferi l-gejx għal-libsa ta' taħt, hawn min eh, jgħidilhom mbagħad il-biċċa ta' ċarruta. Eh,
Apparti li hawn minn ċarruta u biċċa jista' jkun qed ifissru l-istess, però l-iktar kelma li toġobni jiena u hekk nieħu pjaċir ngħidha hija Kelma oħra għal raincoat, ma nafx jekk jekk smajtix jew tħalt f'dak l-istudju wkoll. Raincoat u rejt stampi tagħha. Mhm. Ehm, biss imma ħafna drabi referu għalija bħala raincoat jew ġaketta tax-xita. Biss.
Mhux biss ikun hemm waħdiet fej forsi ma tantx ikunu mitla tagħha. U allura jirreferu għal iktar milli jużaw terminu mhm. jiddeskrivuha. Għandek bżonn li jsejħu l-anċirata.
U hemm min jagħmel distinzjoni bejn inċirata li hawn inċiter u raincoat li mbagħad tiġi ehm, ġaketta ta' xita. Eżempju jien kieku inċirata nifhem biha dik li tqed barra mid-dar, ħabba trap jew
Emmek tagħmel naħseb id-distinzjoni hija skont l-era li wieħed. Ehm, Però mhux biss għax reġistru dik dik tfisser huwa ġabra ta' kliem marbut ma' qasam. Sewwa. Ġifieri dak li f'qasam
Xi ħaġa tista' tintuża b'mod, f'qasam ieħor jekk tuża l-istess kelma tista' tfisser differenti. Il-każ ta' inċerata ja dak. Jien nirringrazzjak ħafna. Ehm, forsi tibda tiċċekjanna xi sejħu cufflinks bil-Malti. Għax hawn minn isejħilhom tewmin. Ehm, hawn minn joħodha mit-Taljan ġemelli. Ehm, Pero forsi tista tatina u kol xeħil u kol fl-istudju li jmiss. Għantu iktar, għantu iktar xogħol biex tibqa' tir-riċerka, imma tħallini xarweni. Għax ovvjament inti fuq l-biss irridu dejjem nibqgħu nibqgħu navvanzaw. Grazzi ħafna lilek u ħanerħila